Ech hat hei des Lescht e Bibelvers virgelies, dee vum éiwege Liewe schwätzt a vun deem Kaddo, dee Gott eis gi wëll. Mee an deem selwechte Vers ass och vun der Sënn geschwat ginn. Ooh, Sënn, sënnegen. Ech weess, dat ass en almoudecht Wuert a mär benotzen et net méi vill hautdesdaags, ausser wann ee villäicht e Witz mécht oder et seet een, et ass eng Sënn, fir Koler an de Wäin ze schëdden. Mee komm, mär probéieren et emol kuerz eescht ze huelen an ze kucken, Wat dat Wuert iwwerhaapt bedeit? Ja, wat ass iwwerhaapt Sënn? A firwat soll mech dat iwwerhaapt interesséieren? Mär kennen d'Wuert Sënn aus der Bibel. Dowéinst fannen ech et och logesch fir ze kucken, wéi d'Bibel dat Wuert definéiert. D'Bibel ass original net op Lëtzebuergesch geschriwwe ginn. Se ass och net op Däitsch geschriwwe ginn, och net op Englesch an och net op Latäin, mee op ganz al Sproochen. An dat Wuert, wat se an deenen ale Sproochen an der Bibel benotzt hunn, fir d'Wuert Sënn auszedrécken, heescht a senger Wuerzel eigentlech eppes ewéi D'Zil verfeelen, d'Zil net treffen. Ja ok, wat ass d'Zil? An wien huet iwwerhaapt d'Recht ze entscheeden, wat d'Zil vu mengem Liewen ass? An der Bibel beschreift Gott eis, wat Hie mengt, wat Sënn ass, wat d'Zil verfeelen ass. An eent ass mer wichteg haut ze soen, Gott benotzt Sënn net, fir der ze soen, Ha, lo krut ech dech! Du hues d'Zil verfeelt, du hues eppes falsch gemaach an ech kann der dat elo op d'A drécken. A ganz dacks gëtt dat an der Kierch esou gemaach. Mir kréien e schlecht Gewësse gemaach fir déi Momenter, wou mer gesënnegt hunn, iergendeppes gemaach hunn, wat net ok ass. Wa Gott eis beschreift, wat Sënn ass, dann ass dat net fir eis fäerdeg ze maachen, mee éischter fir eis ze guidéieren, fir eis ze coachen, wéi en Trainer am Sport dir seet, hei, wann s de dat dote mëss, da wäers de Erfolleg hunn, wann s de dat heite mëss, da wäerte Saache schif goen. An normalerweis, esou e Coach, esou en Trainer am Sport weess jo ëmmer méi wéi de Sportler. Dowéinst ass et fir de Sportler och net schwéier, fir dem Trainer nozelauschteren. An do komme mer zréck op déi Fro, Ween huet eigentlech Recht ze entscheeden, wat Sënn ass, wat d'Zil verfeelt ass? Gott huet d'Äerd erschaf, mat senger ganzer Natur, mat senge ganzen Déieren, mam ganzen Universum ronderëm, an hien huet dech gemaach an hien huet mech gemaach. Heen kennt Mënsche wierklech, hien huet Mënschen Geschriwwen wéi e Code, deen e programméiert huet. Natierlech ass et logesch, datt deen, deen d'Mënsche gemaach huet, déi beschten Iddien huet, wéi ee säi Liewen am beschte liewe kann. D'Bibel erkläert dat op ganz ville verschidde Plazen. Hei ass eng, déi, ech mengen, et ganz gutt erkläert, an Epheser zwee, zéng. Mir sinn nämlech säi Wierk, Mir sinn duerch Christus Jesus fir gutt Wierker erschafe ginn, déi Gott am Viraus virbereet huet, fir datt mir se ausliewe sollen. Gott huet gutt Wierker, gutt Saachen an eisem Liewe geplangt an Hie wëll eis weisen, wéi mer e gutt Liewe liewe kënnen. Net nëmme fir dech selwer gutt liewen, mee alleguerten zesummen, fir datt mer kënnen a Fridde liewen. Gott wëll wierklech, datt et där gutt geet an Hie wëll där dobäi hëllefen. Villäicht mécht et jo Sënn, op Deen ze lauschteren, deen dech gemaach huet.